Ber litino Acholi kaka luwo, Man latinwu mawa Francis Omoro ma tye ka lok ki tekwaro pa kaka Acholi pa kaka luwo. Tin nino dwe pyeraryo wiye aboro me dwe ma apar wiye aryo Mwaka alip aryo ki pyeraryo wiye adek, kacokke tye ka medde, kacokke madit ma Ciga Moi, Owiny Dolo kacel ki Dokto Lara Otunu gin gurweyo pi dwarre ma timme ma meggi tye i Pongdwongo. Lwak me Acholi, amito ni an bene apwo litino Acholi, apwo litino Acholi ni roco paco ni atamo ni rekod kit ma Tibu obedo ka tella kwede ocakke ki mino woro ma gin gucako mino woro ki litino Acholi ma gin neno ni gin gutiyo tic matek i lobo Acholi kany. Mino woro ma lubbe ki roco paco Ocakke ki i kom Bishop Magbeka Ochola, Bishop Meya acel me Kitgum Diocese. Aneno lutela Acholi weng gin gucito ni dano myero ki pwo ma pud kwo gumiyo woro ki Magbeka Ochola. Mono aye ni amiti wun Acholi wunge ka ma wot me roco paco ma tye ka timme i pong dwongo ni. Ki nenona ma tipo tela Ocakke ki iye, Acholi gin guolo telo Acholi gin gumiyo pwoc ki Bishop Mark Becker Ochola. Kicako bene Foundations in Memory of Mark Becker Ochola. Litino Acholi meno gin maber. An bene macalo latela me i lobo Acholi, latela ma Tibo aye olwongo An bene akatti ki pwoc ki lok ka i kom mak Becca Ochola. Apwoyo Lubanga mulwongo en me telo lobo Acholi. I tela, in itimo jami maber dok bene itimo jami marac. Pe tye latela mo keken ma dano ka okatti ka tela dano mine cwak lawang acel oweko litino acholi nino ducu awaco ni, Ka iwiny lok ma marwa moro okatti kwede kit ma atye ka lok-ki, nongo en loko lok ma dano pe romo loko, ento nongo lok ma tipo pa kwari wa cwako. An apwoyo ni aye an apwoyo gin maber dong i waco i kome wan weng wapwoyo ento awaco ni bene omyero ki wac gin marac ma en otimo bene gin marac ma en otimo en aye awaco ni peko me diocese me Kipgum ma orwenyo kom wonwa Bishop Me aryo, en aye okelo Bishop me aryo me Kitgum Diocese obedo Bishop the late Bishop Ojwang. Le eno ni wun Acholi ongeyo oweko ka ki bi roco paco kit ma wucako ni otit bene lok mukene ni weng gin ma ladit otimo maber ki gin ma ladit otimo marac ti wu ni pe mito ni iwum gin mo ikom dano. Bedo calo doto bal ma ki doto Bot pari mono aye ka ma litino acolli-ni eni ma gin gubedo-ni ma gidongo ki nyimwa kwedi ma gin gucako timone? Gucako ki dwoko pwoc i kom ludito muteggi-ni ma dong gicok to. Pwoc me aryo ma pe ya ka cokke me pong dwongo-nu ocakke. Ludito acolli kaka lwo litino acolli gin gumiyo pwoc ki ladit Honourable Abednego Ngom Litino pa ot labolle abene gungom, gin bene gumiyo pwoc pi kwo pa wongi, ci gulwongo lutela acoli. Lutela acoli bene gin gucito gumiyo pwoc pi kwo maber ma ot labolle abene gungomo gukwo i wi lobo. Ladit Jeneral Charles Otema Wony, Ladit Norbert Mao, Ladit. Cigamoyo winy dolo ki jo mukene-ni ki lutela mukene-ni weng gin gumoko ni ladit-ti ma a ki i puranga i kaka Jakka okwo kwo maber. Rik ote me telane ogiko maber. Dong kaka Acholi atamo ni nino ducu mawa miyo kit ma dano mo-ni Acholi oneno kwede lwak me Acholi kaka alwongo An amito ni alok manok i kom Honourable Abenego Ngom ma pud kwo, ma wun pud bene ma wukwone wuromo moko lokki eni-ni ma an abiloko gire, pien lok ka dong ocung i lok ada, Honourable Abenego Ngom kwone ma en okwo pien an ogudo kwona, an bene agudo kwo pa Honourable Abenego Ngom, atamo codo winy maber Ngat ma tye ka lok-ki en aye ka ongomo timo gin maber i politik ci nongo en aye oweko ongomo timo. Ono bala Abednego ongom i kare mukati ki cung lwak me omoro gin gureto ongom pi tyen lokke ni ongom pe konyo dano Jo mono kwero. Pe jo mono keken aye okwero. Wa litino i ot pa Honourable Abednego Ongomgi, gureto Ongom ki kwir. Man record ma jo Pora ngeyo maber. I kare ma Ongom obino i kwir me CA, en bolo kwir ka ma an abolo kwir iye, i Awere Trading Centre Market. An onongo dong angeyo gin ma tye I bok ma peya kikwano, ongom obino waco muku pien en ominne onyumo waya. Cara tye lanying. Ominne madit ma oculo en i gang kwan kilwongo ni Cara tye lanying. En aye onyumo waya. Waya bene gutii matek pi kwanne bene gin ku minne Cara tye lanying. En dano macok kena. An awaco ni muku onongo atye ka oto nyim i Aweri Trading Center Acato akwo i wi nyim. An awaco i muko, Yin piye dek ingeyo kwini enini, pien ongo mono ngeyo ni kit ma en iber-ri ki bot kaka weng-ngi, ki bot wi lobo weng-ngi, Uganda weng-ngi, en kwini enini en aye biloyo me cito ci-e? An awace ni, No, Ladit kwir ni en aye in aye gicoko. Ngat mo bene loyo kwir gi kanyo, en aye okwo latigo. Okwo bene loyo wa ki i gang butu kany. Wa litino kubigi ni bene pe gubol i kwir. Ongom waco, Ah, ada, ada wek ko kwir kikwano. Kikwano kwir, kinongo okwo latigo oloyo ongom. Ongom aye ocoko ki i polling station Ma i gange acwele owiny maber. Ka wumiyo pwoc ki dano macalo gutii matek, omyero bene ki lok i kwore gin ma otimme, ongom ki tek cwinye ki gin ma en ngeyo ni pe tye ngati mo ma romo telo moro i kare ni eno ni. Mapat ki en, odugo dok bota i kare ma kwir ocakke. Munu me donyo i leben palamen nen calo ngat ma ongom winy acoli me winy maber ki acel ki wun litino gungom ki wun, wun jo puranga ma wun wungeyo ni lok eni ma an awaco ni wun wungeyo ongom obino bota i wi otta, owacce muko An amito ni ikonya me cito i palament. An anyero awaco, Ah, Ongom, in pe ineno gin ma jo omoro onyuto i komi? Ni an awinyo cwiny ni amito ni atel akonya aculi. An awaco, Aya, lok kop ma ope. Wek ikong gilwong alwongi litino pa Oranga weng. An alwongo litino puranga weng, wabedo piny, litino puranga omiyo lak ongom, litino puranga ogonyo ongom, ongom ocito okato kwir. Ngat ma omyero myero olor kwir onongo myero obed Cista Mary Oker. Ento pi laa ma litino puranga an alwongo gumiyo gungom, oweko kiniga. Ma lupurango-nu omako i kom ongom ni en pe konyo dano-ni, gin gugonyo. Actually, man aye rekod pa ongom me bino me katti woko wek tin kit lok ma pwoc ma wun lutela actually gubedo ni wutye ka pwoyo-ni gin ma otimme. Dong actually, pe onongo ange ni Lubanga tye ka

In ibinongo rikod pa ngom ma Honorable Abenego Ngom tye iye. I kare ma peko tye ma ka mako Acholi matek, en ocung ki Acholi. Ongom onongo myero ladit lobo obed ka yelle ki kome me mine en Cabinet Minister wek okonye tela. Ento en onongo cok keda. An angeyo tamme. Latin man onongo Wun lupuranga wungeyo maber ni latin ma onongo i politik pa Ongom onongo Ongom oketo ma obedo ka julo en aye Maa wa moro. Ongom owaco ni, Aneno ni peko ma acwili tye iye, gin ma an aromo cito ka telo konyo Yoweri tela peke pien ada Yoweri obedo i gangwa. Wan aye onongo myero Wanen NRM macalo gamente ma megowa kikome. Ento can ma gamente pa Museveni tye ka weko Acholi wok iye, pe aromo donyo ki gamente munu ongom. Acholi owiny maber, munu ongom. Atamo ladit lobo ongeyo ni iyelle ni ongom okonye tela, ento ongom okwero pi peko pa Acholi. Lwak me Acholi, an amito moko dong cagiko ki loka ki caden ma ikoma, pien an Lubanga aye olwoka. I telane eni ma wun pe wungeyo ni, telane eni ma wuneno ni gin ma mawa otimo ni tye invisible-li ongom i kare ma an atye i tela ma atye ka lok ma kun aluko kit ma en mito, pien en mito ni ilok lok ma konyo acoli An abedo loko lok ma konyo Acholi, ci lokke ka mene nongo pe mito. Oweko i kare ma wan watye i politics, lutela ma i movement gunongo ni marwa omyera kiket lok madit i kome, ci kiketo lok madit i koma. Jo ma guyubo lok-ki enoni obedo the late Ka nongo lualta ocorogi kacel ki ludito madongo me muvmen, kinongo ni omyero kiket lok ni marwa onego won kom tye i kin jo ma onego won kom me NRM me pabor. Ladit Alpeo, i kare-ni enoni ma kiketo lok i koma-ni, Mao onongo tye ki timo keto lok i kikoma wan ki Mao, ngat ma okonya i kare ma owinyo lok i kit eno, ngat ma okonya ma ocito wa tero kogone wa bot ladit lobo, oweko ladit lobo ogolo order bot Inspector General Police

Abenego ongom pe olwenyo pi an keken. Jo mukene ni, I kare ma piny rac ma en tye i tela, un wungeyo gin ma ongom otimo. An awaco ba mega, i kare ma doki Jacob tye ka cung i yo moro, onongo calo owiny maber wan wapokke woko ki Jacob i tela me ma en telane me aryo. Tela ne me acel, An aye ajuko ongom. Ongom onongo mito dok puti. An aweyo ongom. Acwani dong owaco ni acel ma kimini dong romo. In dong di iwek obedi. Ka ongom owaco ni dong an ajuko, ajuko okeya woko. Honourable the late Jacob Olanya, tika kit eno wek an awacce Jacob obin buti. Owic maber, Jacob ongom ocwalo bota ka an acako wot kwede me lero kaka ongom. Rest in peace Jacob, ka dong itye no en moko lok ka biloko ni dong i kare ma adot me aryo dong bino ki koma ma an atye ka waco ni Maom tye ma myero omok tedenne ba nino ca tye ka lok-ki. Ongo ma yub konya? Ee, ongo ma yub konya? Oweko ladit lobo ogolo oda ki Katuba Wamala, Inspector General of Police ni kikwany nying Marwa. Ludito Acholi, ka ipenyo General Lutema i gin ma ongo mutimo i kom Marwa, General Lutema ngeyo. I kare ma an awinyo ni mony gubedo ki yub me makka ma General Lutema tye iye, Wubedo ki yeny. Jacob olanya atir iye, pien onongo dong an aweko Jacob olanya o me cung. Ee, ka iwora atir iye, Gibeon ka manna me pwod dibi nyo onongo tye iye, kayo acel ki ami kumanna Aronda ni an atye ka balo kwir pa olanya.

Owaco, Ongom owaco ni, Mawa en aye ogo na lok. Wun wungeyo ni latin-ni an aye atye ka julone. Owaco ni, Wun doki wutye ki lok kikome. Wubedo ki Barak en ni nongo i Deljamit ripot. Ka wutema, amito apwo. Gen. Otema otema pe ogwenyo lok ongom, waco ni ongom lok ki lok ada. Lok otimme. Ripot ma oa ki i Omoro mony onongo ci ladit lobo mito ni olanya gukati dong gin aye omyero etim ma wa myero guduga kony olanya weki pe mony kuwan kome. Mono lok pa General Otema, General Otema pud tye dwak me Acholi. Man aye gin maber ma ongom otimo Man aye bene atamo ka wabingomo wek atye ka waco lok akite ni, Ka wamito lok me roco paco dong ya kilok kit ma dano okwo kwede kaka ma en bene owoto ma obedo ka nyono tyen dano. Omyero bene kiwaci, Berre ber omyero kiwaci. Ento ka kiwaco ni kiroc paco ki kibedo ka waco ber ber ber ber ber ki kitino keken, Tipo ma an ma awar kobedo atye iye ni pe nongo tye kitwu. Atamo ni awecciwu jami ma dongo ma litino Acholi i roco pacogi ni gin gutimo. Gucako ki mino woro ki mak beko cola, ki me aryo gumiyo woro ki ono bolo gine iwi ngom ka dong kacokke madit ma gin tye ka medde kwede-ni. Jokjok ma malo.